Dɛn nti na mama te me kasa ayɛ tenten? Mabɛde ɛpɛ asɛm ato mu taa na anim. Ɛna ɔyɛ me sei, adeɛ akyɛn sɛ mesɛ wotumi ma megyina awie mu waa apaepa no na megyina waa na abɔ anadwo nan awia atu nan mepɛ ne ntimi ntimi nkɔ gɛyi me show up nso basic asɛm deɛ afra koma meka yɛ ee gyae gyae kɔ a ɛyɛ ɔsama yɛ na gɛyi sikasɛm de wɔgyina hɔ no agye mepaa sɛ Ɔbɛka sɛ, Yoo, mate owura. Te sɛ yɛn nyinaa yɛ nam sɛ mpena. Dabi. Te sɛ pawo na ayɛ mu nua. Ɛtwetwetwe mu twɛn ne bo. Biribiara bi a yɛ secret bi ano na ɔbɛtumi ayɛ dɛ ate ho akyerɛ me. Te yɛ a, ne ti na mefrɛ wo no. Ɛm, ɛɛ, owura, deɛ ɛteɛ ne sɛ, Montana nankasa no, ɛyɛ ne su ne ne ban. Woyɛ ne dɛ, ɔntumi nsisi. nyansa na mmom deɛ ɛwɔ mu ne sɛ yɛyɛ fie ankasa de sɛ bɛrima hyia wo na sɛ ɔpɛ wo a ɛwɔ sɛ ɔbɛ fie
mempɛ fie kɛkɛ pɛ fie na bɛhu me papa because me papa yɛ obi a adeɛ atwa na wɔ kora no sɛ ɔbɛhu sɛ ɔne bɛrima gyina mantwerɛ mantwerɛ no deɛ no deɛ me me papa koraa hu sɛ me ne wo gyina sɛ sisi akora na mekɔ fie kora na bɛka kyɛ me papa sɛ ɔpɛ sɛ ɔwale me koraa ɔntwere ma Enti me deɛ, nea menim ne sɛ ɛbɛyɛ na sɛ ofil sɛ Montana naa na wopɛ a brɛ fie na bɛhu me papa na ɛne me papa nkasa ɔn sɛ yɛse ade a sɛ akwadaa gyina ɛyi akonnwa so ɔbɛhu no pani te hɔ nom koraa ɔhu so sɛ papa de ɔno ahyɛ ne tirim sɛ ebia yɛyɛ nkɔla no yɛyɛ ehu neɛ ɛyɛ papa but ɔno ne hu wa obetumi adisa de sɛ owe bɛbɔ ana sɛ wei mmoa nti o deɛ ɛyɛ abirifie na bɛhu papa na wobɛhu papa mi yɛhyerɛ sɛ deɛ ɔmu yɛ ɔbɛka akyerɛ gye nyame nhyira wate oh. nyame nhyira wo paa because mambɔ ampini wanka bɛnyina menim ɛna papa so nim nyansa paa because ɔpɛ sɛ ne mma no bɛyɛ dɛn bɛyɛ basabasa mm, mm. ɛyɛ nimdeɛ no soso a wɔde wɔ kurom yi ase no ɛho nyina sɛ ɔde ne ba gyina mantwɛ mantwɛ gye nyame nhyira wate mate dɔ bɛte me nka wate hwɛ ɔmo sie bye bye menim deɛ ntia me ba wogyinaa me
seisei deɛ ɛpɛ yi asɛm yɛ sɛ meyɛ awɛ na asɛ nso me tirim

nti ka metumi da mu kakra why bosom mmienu so mentumi abeg ɛna medwene ho no maa mehwɛ wo sɛ wo kala no woda so mu saa wobɛhyia ma me ɛne so nti na me kala no nti mese bra a wode ma me sika kakra na nka memfa nkɔtua sɛ bio ewiase no ɛwɔ no maa me bonkum dware nipa na eh, nifa so adware bonkum ah, ɛnyɛ bonkum dware nipa eh, bonkum dware nipa ne nifa so adware bonku. Me light deɛ no ha mo de ma kwafi o. Bra, we deɛ wɔda wɔ ma deɛ wo yɛ no deɛ mente wase. Wo deɛ bɔ mbesi an papa ba no ma gye deɛ ama wo. Abi, metumi de akyɛw. Na ɛte ɛte sɛ m'ani gye ho.
Fo adwene ma me. Adwene ne deɛ sɛ me deɛ ama wo dadaada na me se wo deɛ brɛ fie bɛhu me papa. Wo sɛ me papa se me nyina gyina kɔnɛs kɔnɛs nkasa kasa saa. Abi, Ti sɛ mema osika ma wokyia light na wode w'adwene mema mema me. Mede bɛma mɛbɛ fie koraa bɛda anwummerɛ yi koraa mɛbɛ fie abɛda. Abi si anaa na wode daadaa me no. Si anaa na weka waka wobɛbɛ fie abɛda mmiɛnsa mu a ne nyinaa woamma. Mɛba o mɛba mɛba abɛda. Wogye di. O mɛba.
Wode ɛfa ma me na mɛba dodo.

Ɛyɛ abi.
Abi me me me de mɛma ma me no nda wate abi hwɛ. Da deɛ wo ne me bɛda nti wo deɛ pɛ mɔni na hand back na grand. Ɛho wo deɛ fam fɛ sika no ma me nam fa nkotua library. Ebi so kɛgye wusu sika so. Ɛgye wo su sika, wobɛnya bi ama no. Ɛnyɛ kapentani no, wobɛnya bi ama no. Ɔkwatani yɛ n'adani. Sɛ samaa ne boowa. Ɔkwatani bɛkɔ ɔmampɔn. Samaa ne boowa.
Piaw. Me nsa aka nneɛma no nyinaa sɛdeɛ mesee wo no woayɛ ne saa na mmom no Sei na mebɛyɛ no, enti tie ne nkoa som, na hyɛ no nso. Mate, Nana.
Esiane sɛ deɛ ɛbɛto woɔ no, sɛ woamfa bi kuammɔ wo yam a, wo ankasa nso wobɛnu ho. Megye besea kɔkɔɔ nson, fufuo nson, ɛkyerɛ sɛ mmɔfra no tuntum wom, kɔkɔɔ wom. Na mmom nnodawadawa no a Maud kaa ho no,

Ewuo no nya ba mu pɛ, obiara bɛtan wɔn wɔ kurom hɔ. Ɛkyerɛ sɛ, wonyɛ bɛnfoɔ a wontumi nka mogya ngu. Sei na mebɛyɛ no, na ɛde animuonyam no nyinaa abrɛ wo ne wo mma. Deɛ nana, mebɔ me mu meda wo ase dodo nana. Nana da ase brɛ, meda wo ase dodo. Ɔkwatani na adɛn ni? Samara mu. Sama ne bowa. Sama ne bowa. Ɔkwatani bɛkɔ mampɔn. Sama ne bowa.
Piaa.
Na ne nyinaa akyi no nso so no, ɛwɔ sɛ nananom nso so. Montana, mepɛ atwɔ, wada Roma. Me ne waka nsɛm bebree sɛ bi mepɛw. Nti na da bi abu sɛ msika na mede ma no. Na nda kakraa bi abi kiti kiti kiti kiti wia me ne wobɛdɛ. Wotwe ma so saa adɛn? montana hwɛ mede nyankopɔn di mpaatwɔ hwɛ te aseɛ ne hu mmɔbɔ wode sɛ ano no koraa memfa ntom mema no ntom ano ano no ketekete me papa se sɔ na me ne obi anda wode woka sɛ wo sika no wotu aduru sɛn a wo ne mbadabda worɔforɔforɔ akopɛ me no yɛ menya nworɔforɔfo kakra bi wate Montana.
Sister. Na ɛda so ma ɔma nimonyamfo sɛ bu kotodwe sei. Ah, ɛnyɛ wo nyɛ da na ɛka kyerɛ sɛ sɛnea mo a obi ane anda rɔforɔforɔfo nyɛ da na ɛka yɛ.

ma me mensɔre nyɛ dɛn tie wo ne wo nyame kɛse no ho mmɔbɔ ate na mebɔ ɛnɛ mmerante a mo abada na mo so kura mo suban te sɛ wopɛ obi a ɛwɔ sɛ wobɛfi na wobɛyɛ amammerɛ kwan so no wobɛfi na wobɛhu no awofoɔ sɛ wohyia no ade gyegye gyama ntwa ma ntwa sɛ watwe wadi ɔntwe me ndi ba sisa ne sika no kwa mengye ndi sa ɛnyɛ no na atale sɛ nyɛ fada christmas deɛ nam ka sɛ gɛ ne fa Nanane.
Ɛyɛ biribi taa wɔ akyi a. Mate.
Nanane. Nti ade fɛɛfɛ ne ade kɛse a wayɛ ama me nyinaa me ɔbaa kua. Makoma atɔ me yɛ mu no. Ɛdeɛ na nana. Menyɛ ma wo a wosɔ wopɛ. Tie. Sei na teɛ.
Ɔna no mu ngye wo hwee. Ɔngye wo kaprɛ, ɔngye wo sempoa, ɔngye wo taku. Na mmom nananom adeɛ a wɔn hwehwɛ ɛyɛ ɔdɔ kann. Sɛ nananom ɛbɛdɔ wo. Na sɛ wo pɛn deɛ a, nananom bɛyɛ wei nom nyinaa ama wo. Ne asɛ abɔ wo ne wo mma no ho ban. Deɛ nananom hwehwɛ ɛfiri wo hɔ no no. Nana wei deɛ mepaakyɛ o mesrɛ me kasa kakra sɛ ɔdɔ sɛ meba ha sɛ yɛabɛsom anaasɛ sɛ tie woanyini woyɛ maame panyin woanyini ɛnyɛ wo baha bɛsom baha bɛsom sɛ yɛ wɔn fra ne ma ba hɔ mu wu ha ɛsom tie tie dwe ho yie na meba sisi a bɛbisa wo ɛwɔ mate nana Wate aseɛ? Deɛ na wɔhwehwɛ ne sɛ wɔbɛdɔ wo.
Yɛ sɛ nana mobɛdɔ me na me ne wɔn mo atena anaa sɛ ɛmpra atweɛ nana ɛno koraa deɛ nka nana mo nni wɔn mu ni problem baako baako sɛ yi ade kɛseɛ a nananom ayɛ ama me na sɛ mede m'adeɛ kakra wɔ sɛ yi ɛbɔ afɔreɛ ama nananom so wɔn nso nyi so bia ne bɔne a wɔn ayɛ yɛ ne sɛ eti nananom nko adeɛ mɛte aseɛ tietietietietia. wakoma mu fitaa. makoma mu fitaa te sɛ nwera a nkekaawa nim. wakoma mu fitaa.
Anaa wɔn nso wɔbɛgyina w'akyi, wɔbɛko ama wo. Deɛ wohwehwɛ biara no, w'akoma so adeɛ no, wo nsa bɛka. Nti no, ɛnnɛ anwummerɛ no, nananom bɛhyɛ aseɛ aba. Ɛnnɛ ne da a ɛdi kan. Nti no, nkwan a nananom pɛ, ɛɛn, wobɛyɛ abunabunu. Na woayɛ abunabunu wie a, woapɛ ɔdɔ ayaase. Maame nhwɛ, ɔdɔ ayaase.

Woaba fie na wabɛka kyɛ papa sɛ papa yi mahu wo bɛmpɛ sɛ mene ne tena amammerɛ kwan so ne yɛayɛ biribi aka na wotete wo sika ama no adi ne deɛ ɔno na ɔgyina hɔ no ɔnya wo a frɛ mu tiri so kɔpem naase nyina ɔbɛtɔn wo nti mesrɛ matru wo sista so wo pɛ saa aha na wobɛgu m'anim ase mengu w'anim ase na sɛ yɛ sɛ me a wo deɛ wode yɛ berɛ yi deɛ wo pɛ saa woyɛ mekɔka sɛ papa wo mene obi na gyina wo ba bɛgu m'anim ase wo pɛ saa deɛ mo ntana mebrɛ nim ntie no wate

me fi me ma wo sika anɔpa awia ne anwummerɛ ba ketewaa bi ɛna ketewaa bi a me ne wo de hwɛ hwɛ hwɛ na sɛ afei na ɔyɛ kurase ni saa ah, papa me nkoa me sɛ mpa wedeɛ anifoɔ sɛ bɔne koraa yɛkura yi ɛna anwummerɛ wohu me adeɛ a ɛnyɛ bɔne biara so ɛyɛ wo ba mu ntam
Hmm.
Tá bom, Zé. Hã? Podia me dar. Me mentiu. Papo, eu ba Montana. Nse é mo mishia no ma me de pé asem tu ne ni. Na me tu ne ni no. Wa ya me se sabe. Na ma é ho apaso a é dan dan no. Ene se ade chance. Ti ma me tena ase no se de bi. Ebi a maduru me mfie kɔ m'anim nti mepɛ ɔbaa ɛho nya sɛ mene no gyina mantwamantwa anaasɛ abikyɛbikyere nti mebɔ wura fie na mahu ɔbaa no agya ne ne na na biribi wɔ hɔ a mehu sɛ mpanimfoɔ sɛ wɔn nsa wɔ mu a yɛndi ngyaw Woanhwɛ no a baeɛ wɔ ɔba wɔ obi a ɔne ne yɛ dɛ ɛtu anamɔ bi anaasɛ waware nti mebaeɛ a mose mo sɛ bra no
John ɛsɛ mboa wo ɛyɛ sɛ waba fie na sɛ bi ti bɔnkɔ so bi a ɔba adze ɔno wama fie o na ɔde nsɛmhu na ɔbae na ɔbɛka kyerɛ no ɛmu dana Nyɛ ne nti na ɔbaeɛ koraa. Ɔno deɛ nyɛ Montana nti na ɔbaeɛ. Sɛ mema no ɔmo dɔɔso. Mepɛ sɛ mebu bɛ sɛ sɛ tibɔ nkɔ so bi a anka ɔmma fie. Sɛ ɔte aseɛ. Saa na mpɛ sɛ mekyerɛ wo. Sɛ tibɔ nkɔ so bi a anka ɔmma fie. Na wabɛ fie a ɛyɛ. Bɛrima deɛ wohu ɔbaa na wopɛ no a fa ne brɛ fie. Woara bra fie no bɛhwɛ n'akyi. Ebi koraa wobae koraa no bi a ɛnyɛ ha na ofiri anaa ɛnyɛ ha na ɔte anaa ɔni busuani bi a. Nti wobae a na ne kwan so ara no no. Nti no waba na mu akɔ aba. Gye watom. Eh, Montana. Mu! Eh, mu! Ɔyɛ dwumi sika no ɛ.
Papa, biribiara yɛ kɔrɛgye dɛ.

ɛna asɛm a wɔde baeɛ no ɛno nti na wɔbɛ fie me so maka kyerɛ sɛ bɛrima biara zo pa fa ne berɛ fie ɛnsɛ saa na waka kyerɛ me paapa wo sɛ bɛrima biara sɛ mepa memfa ne mmerɛ fie ɛhɛn ɔno nso ɛyɛ sɛ waba wɔ hɔ me ɔhu me ɔsɛ ɔpɛ me nti memagyegye ne sika kakra kakra nti ɔno deɛ ɔsɛ waba fie a sɛ waba